Thawhṭhan lawmhnak timi nan sinah tlangtar in thawngṭha bia tawite van chim ka duh. The Joys of Resurrection timi hi Bible caah a um i thawhṭhannak hi lawmhnak lianpi in a hram ai thawkmi le thawhṭhannak timi tuanbia le a sining hi lawmhnak timi chungah a um dihmi a si ti kha van chim ka duhmi a si. Cucu Bible caah Hebrew dal hlei nih relnak pahnih ah tihin a chim. Hmailei lunglawmhnak aa ruahchanmi ruang ah khan vailam cung i thihning zahnak cu zeihmanh ah a rel lo i Atu cu Pathian bawi ṭhutdenh orhlei kamah khan a hung ṭhu cang. Dawtmi u le nau hna, hika Baibal ca nih a chimmi cu vailamtah cung i mualphonak ningzahnak fahnak vialte kha Khrih nih a in khawhnak a chan cu hmailei lunglawmh ruahchannak ruangah khan a si a ti. Zeidah van i fiang ti ahcun kan Bawipa Jesuh Khrih kha lawmhnak hmuh ciami lianpi a nei. Cu a hmumi lawmhnak pi cu zeidah a si hnga? Khrih kha cu lawmhnak nih cun a ngaih a chiat zongah thazaang a pek, a ngan a fah zongah thazaang a pek ningzahnak le mualphonak vialte zong a in khawhnak kha cu lawmhnak a hmuh mi ruangah khan a rak si diam cu lawmhnak cu kan van i fian khawhnak hnga hitihin van chim rih ka duh Good Friday ah khan ka Facebook ka timelam ah ka social media hmunhma kip ah tihin ca ka tial. Khrih kha an that lo. Zeitin dah nunnak petu Khrih cu thah khawh a si lai? Amah tu nih a nunnak kha a pek bia a si tiah ka rak tialmi kha a si. Cucu Bible nih hitihin a fehter. Johan pahra relnak hleiriat ah ka nunnak cu aho nih an ka chut lai lo. Keimah lungtho tein pek ka simi kha a si ko a ti. Kan Pathian a min thangṭhat um ko seh. Mithiang mi hna, tuchun ni ah nangmah le keimah ca i Khrih a thih kha an thah khawh ruangah a si lo. Pilate ruangah a si lo, Herod ruangah a si lo, mipi ruangah a si lo, Rom ralkap hna ruangah a rak si lo. A ho hmanh nih ka nunnak an la kho lo a ti. Keimah nih ka pek mi tu a si a ti. Zeitindah Khrih nih cun a pek hnga? A peknak a chan cu hitihin Baibal ca nih a chim ṭhan. Rom panga pariat nih asinain Pathian nih zeitluk in dah a kan dawt kha hitihin a langhter kannih cu misual kan si ko rih lio ah hin Khrih cu kan caah a thi a ti Khrih nangmah le keimah cai a thimi kha dawtnak ruangah a rak si. Cu a dawtnak nih cun zeitindah a tuar khawh ti si ahcun ruahchannak lianpi Khrih nih a rak hmuhmi ruangah khan a si. Hebrew hleihnih relnak pahnih i Hmailei lunglawmhnak ruahchanmi a ngeihmi ruangah a timi lunglawmhnak kha zeidah a si ti si ahcun Khrih a thi i a thawhṭhannak thawng hin nangmah le keimah zong tho ṭhan kan si ve lai. A dawt cemmi a fale hna hi ni nikhat ah thihnak nih a tei ti hna lai lo i thawhthan an si te lai i zungzal nunnak cotu an si te lai timi hi a lunglawmhnak a lian cemmi the power the joys of resurrection cu a rak simi kha a si u le nau hna zeitindah bible ca nih a fianter ṭhan rom paruk relnak pariat ah kannih cu Khrih he kan thi ṭi cangah cun Amah he kan nung ṭi lai ti zong kan zumh. Zeitindah Khrih nih a nolh chap rih ti sia cun Johan pahra hleiriat ah ka nunnak hi peknak nawl zong ka ngeih bantukin lak ṭhannak nawl zong ka ngei tiah a ti. Khrih nih a hmuhmi cu mah hihi si, u le nau hna, ai lawmh cemmi a hmuhmi cu Ka ngan a fak ko lai, ka tuar ko lai, ka celh lai lo. Zeitin hmanh zong in ka celh lai lo, sihmanhselaw kai lawmhnak bik cu keimah thawh ṭhan hi a si lo, ka dawtmi ka fa le hna thawh ṭhan ni caah a si a timi lunglawmhnak kha a si. Cu ruangah cun dawtmi u le nau hna, tuzing ah hin He is risen a tho cang tiah kan i lawmh tikah hin na sinah thawngṭha van chim ka duhmi cu Khrih nih ai lawmh cemmi cu amah thawhṭhan kha a rak si lo i nangmah na thawh ṭhannak kha a si ti kha van chim ka duhmi a si. Na tho ṭhan te lai ka dawtmi ka fale hna an tho ṭhan te lai i Pathian innchungkhar ah vanram nuam ah zungzal in an nung lai timi lunglawmhnak kha Khrih nih a hmuh peng caah ningzahnak fahnak in khawh lonak tiangin a tuar ti kha van chim ka duh i cu ruangah cun hi thawhṭhannak hi midang thawhṭhannak a si lo nangmah thawhṭhannak Khrih a lunglawmhnak kha a si ti kha van chim ka duhmi a si Hna a neimi nih thei selaw mit a neimi nih kan hmuh khawh nakhnga kan za tepi caah Pathian thluachuah um ko seh. Ka lawm.